Helo, Miss Blackmore sy'n ma. Reit, rydw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i siarad gyda chi ar y ffôn ynglyn â'ch plentyn. Wel, ble ydw i'n dechrau? Uh, tymor yma, mae pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Ein thema ni y tymor yma ydy a'i ben yn y cymylau. a ma'r plant wedi bod yn dysgu am Jac a'r Goeden Ffa, ni wedi bod yn dysgu am yr Hydref, ac ar hyn o bryd, dyn ni'n darllen stori o'r enw Beth Nesaf. A mae'r stori yma yn um, amdano Teddy sydd yn mynd lan i'r lleiad ac yn cael picnic ar y lleiad gyda'r tylluan, gyda'i ffrind. Felly, ble ydw i'n dechrau? Wel, mae plant wedi mwynhau um, yn ystod Jack a Goeden Ffa, yn cyfri'r ffa, yn arbrofi gyda'r ffa ac yn disgrifio'r coeden ffa. Um, hefyd yn ystod yr hydref, Mi oeddwn i'n lwcus iawn, mae fi a Miss Porter a Miss Hodges a Miss Stevens wedi bod yn lwcus iawn, dyn ni wedi prynu pwmpenni ac yn ystod yr amser yma roedd cyfle i'r plant i arbrofi gyda'r pwmpen, i defnyddio morthwyl, um, i dorri'r pwmpen, i deimlo fe, i weld sut mae fe'n teimlo. Ac wedyn ni, y dasg nesaf yn iaith oedd i ddisgrifio sut mae'r pwmpen yn edrych, sut mae fe'n teimlo, Sut mae fe'n arogli? Roedd y plant yn joio mas draw pan oedd gyda nhw'r dwylo mewn tu fewn y pwmpen ac yn i weld sut oedd e'n teimlo. Um, yn ystod hefyd yr hydref, cafon ni'r amser i gasglu dail ac i arbrofi gyda'r dail ac i greu lluniau hyfryd um, yn ystod yr hydref. Yym hefyd cafon ni'r amser i ddisgrifio y coed, pa fath o liwiau maen nhw'n troi yn ystod yr hef- hydref. So maen nhw'n dechrau yn wyrdd ac yn troi yn goch ac yn felyn. Roedd y plant um, yn defnyddio tygach ar y bwrdd gwyn ryngweithiol ac yn didoli'r dail i mewn i'r grwpiau gwahanol. Um, roedd nhw'n mwynhau wneud hwnna, roedd rhaid i mi weid. Yym, yn ystod yr thema nesaf, sef beth nesaf, sef y tedi, um, roedd y plant yn rili really mwynhau gyda hwn, sef tedi sy'n mynd lan i'r lleuad ac yn cael picnic ar y lleuad gyda'r tylluan. Felly, um, mi ydyn ni'n dechrau yr wythnos hon i ddisgrifio beth cafodd Ted i ginio ar gyfer y picnic. Um, felly mi fydd y plant yn ysgrifennu rhestr um, yn cynnwys y fath o bwydydd i gael ar gyfer y picnic. Um, so, hyd at hyn, mae'r plant wedi mwynhau'r stori ac yn rili, really, rili really eisiau gwneud y gweithgareddau sydd i ddod. Mae rhaid i weid, dwi'n deall bod e'n cyfnod eithaf anodd i bawb, felly rwy'n deall. Mae eich plant chi wedi bod yn arbennig dros ben, a fi mor falch o bawb. Mae pawb wedi dod mewn, mae pawb wedi setlo, mae pawb yn dod ymlaen gyda'n gilydd ac yn creu ffrindiau newydd ac perthyn- perthnasau cryf. Um, mae'r plant wir wedi mwynhau ac wedi mwynhau ein cyfle be' ni'n neud ar hyn o bryd. Felly diolch i chi mam a dad a'ch teuluoedd yn helpu ni yn ystod y cyfnod yma. Um, rydw i'n edrych ymlaen i siarad gyda chi ar y ffôn hefyd ynglyn â'ch plentyn chi, felly unrhyw gwestiynau, unrhyw beth chi moyn gofyn, gofynnwch i fi ar y ffôn. Um, bydd fe'n neis i um, clywed chi. Diolch! Hwyl fawr!